Selâm aleyküm sayğılı vatandaşlar, dindaşlar! Siziñle beraberlikte Qırım müftisi Ayder İsaoğlu Rustemov. Allahümme allimna ma yenfauna, venfa bima allamtana. Allahu subhana taala

Nasıl ise keçken halqlar, milletler içün oraza farz qılındı ise, siziñ içün de oraza farz qılındı. Belki de, ve bilemiz ki, Allah içün bu belki manası, manası muaqqaq, tek Onıñ mahluqatları içün belki, işte, olarğa ait qala. Yani mahluqatlarğa, yani bizge, biz çabalasaq, Bu ğayege irişmege Alla subana taalâ bizge bağışlar. Belki de taqva saibi olursıñız. Demek ki, esas maqsat orazadan taqva qazanmaq, taqva saibi olmaq. Ve ayrı bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayta ki, Leysa sıyâmu minel ekli ve şurb. Oraza, Bilemiz ki, arap tilinde sıyam kelimesi, oraza, kerçek manası, bu terk etmek, bir şeyni terk etmek. İşte, bu hadiste sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeni kerçek manasında qulana ve ayta ki, Leyse sıyam, yani oraza boş, aştan ve içilgen şeylerden vazgeçmek ya da terk etmek degildir. Nedir, ey Resulullah, orazat? E, işte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem añlata, oraza, bu demek ki, boş ve pis laflarnı bıraqmaqta. Ve eger de, bunıñ hadisniñ devamı da bar, ve eger de seni, sen oraza tutqanda birisi, sökse, senden qavğaşsa, sen oña cevap ber ki ve ayt ki, İnni soim, İnni soim, muaqqaq ki, men oraza tutam, men oraza tutam. Yani bu cail tavrğa, onıñ caillikke, cailliknen, Cevap berme, kes bunı, çünki sen oraza tutasıñ. Ve kerçek orazanıñ manası, bu pis laflardan, caillikten, cair tavır, tavırdan vazgeçmek. Başqa hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayta ki, Eger de sizden birisi yalan şeadetni, caillikni, Ve bu ekisiniñ tatbiqini, yani yaşayışında tatbiqini bıraqmazsa, artıq Alla subhana taalâ iç onıñ ihtiyacı, Alla subhana taalâ ihtiyacı yoq ki, onıñ aşını ve içkeni bıraqmaqta. Bu hadiske dayanaraq bazı ulemalar Elbette ki, bu baqış zayıftır. Biz oña tercih bermeyik. Amma meraqlı şudır ki, bu hadiske tayanaraq bazı ulemalar ayttılar ki, eger insan ğiybe qılsa, yani birisiniñ artından böyle bir laflar, yani bu kişi aqqında sevmegen onıñ artından laf yürsetse, ya da ondan da ziyade namime Yani yalan söylese, iftira yapsa, bu şeyler onıñ orazasını boza. Tüşüniz ki, tehlükeli bir meseledir. Elbette ki, biz aytmayıq, bu baqışını doğru körmeyik. Yani bu hadisler nege işaret ete, nege delil ola? Bu orazanıñ mükemmel, mükemmellik olğanına, yani artıq qusurlı olğanına işaret ete ve delil ola. Onıñ içün, sayğılı vatandaşlar, dindaşlar, diqqat, diqqat, oraza tutasıñız. Alla subhane taala orazamırıznı qabul eylesin, cail tavırlardan, Caillikten, yalandan uzaq tutsın epimizni. Alla Subhana Taala orazanlı, orazalarımıznı qabul, maqbul eylesin. Ve solillahum ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve sahibihi ecmain.